D'Pandemie huet vill Problemer an eiser Gesellschaft an an der Aarbechtswelt méi däitlech gemaach. Dat alldeeglecht Hamsterrad vu Pendle, Schaffen, Hausaarbecht, Schlofen spieren d'Frae besonnesch, well se sech nach ëmmer majoritär ëm d'Care an reproduktiv Aarbecht këmmeren. Eng fundamental Neiopdeelung vun der onbezuelter Aarbecht ka just ëmgesat ginn, wann déi bezuelten Aarbechtszäit verkierzt gëtt. Déi leschte Kéier ass dat an de siwwenzeger Jore geschitt. Zanter deem ass d'Produktivitéit all Joer an d'Luucht gaangen. An deene leschte Joerzéngten huet d'Digitaliséierung dës Entwécklung nach verstäerkt. Mee wien huet d'Friichte dovunner konnte plécken? Net déi schaffe Leit a scho guer net d'Fraen. Déi eng lafen am Hamsterrad, dat ëmmer méi séier dréint, anerer verléieren hir Aarbecht oder liewen a prekäre Verhältnisser. Gläichzäiteg profitéieren deenen d'Kapital gehéiert ëmmer weider an ëmmer méi dovunner. Ee Groussdeel vun de Leit, déi zu Lëtzebuerg schaffen, si Frontalieren. Si musse Méint a Jore vun hirem Liewen am Stau oder a vollen Zich verbréngen. Dat schaaft Stress an d'Zäit fir Famill an Entspanung gëtt quasi inexistent. 40 Stonne Woch ass net vum Himmel gefall, mee si ass als Aarbechtszäitverkierzung vu Gewerkschaften an och feministesche Beweegungen erkämpft ginn. Mir mussen se net nëmme virun enger sougenannter Flexibiliséierung vun der Aarbecht beschützen, mee och d'Grondidee ausbauen. Amplaz vun der Digitaliséierung profitéieren ze kënnen, gi mir an onsécher Aarbechtsverhältnisser gedréckt, wou jidderee flexibel muss sinn, ausser de Patron. Flexibiliséierung heescht dacks net manner, mee méi Aarbecht, virun allem fir d'Fraen. Mir mussen dofir suergen, datt den technesche Fortschrëtt net just e puer Räicher zegutt kënnt, mee eis alleguerten. Vill Frae schaffen net Vollzäit, well si Responsabilitéite fir Kär an Hausaarbecht doheem iwwerhuelen. An och déi, déi eng voll Tâche hunn, op déi waart an hirer Fräizäit nach méi Aarbecht. Fraen hunn an der Pandemie am Home Office missten och nach Homeschooling zousätzlech mat hire Kanner maachen. D'Grenzen tëscht Beruff a Privat verschwannen an et bleift ëmmer manner Zäit fir ee selwer. Dat weist, et léisst sech net mat enger 40 Stonne Woch eben alles ënner den Hutt bréngen. Schonn eleng fir där Realitéit Rechnung ze droen, muss d'Aarbechtszäit verkierzt ginn. Eng Verkierzung vun der Wochenaarbechtszäit ass awer och déi logesch Konsequenz vu steigender Produktivitéit. Wien de Räichtum schaaft, Muss och kënnen dovunner profitéieren, monetär an zäitlech. Et muss endlech zu enger Ëmverdeelung vun der bezuelter an onbezuelter Aarbecht tëscht de Geschlechter an tëscht de Klasse ginn. Aarbechtszäitverkierzung fir all d'Geschlechter mécht Zäit fräi fir Famill a Frënn. Aarbechtszäitverkierzung mécht Zäit fräi fir eng méi gerecht Verdeelung vun der onbezuelter Care-Aarbecht. Aarbechtszäitverkierzung mécht Zäit fräi fir politeschen, gewerkschaftlechen a gesellschaftlechen Engagement, wou Frae vill ze dacks ënnerrepresentéiert sinn. Aarbechtszäitverkierzung mécht Zäit fräi fir Hobbyen, fir Sport, fir sech als Mënsch ze entfalen, fir d'Liewen ze genéissen. Manner schaffen bei gläichem Loun ass keen utopschen Dram, mee eng Noutwendegkeet, fir eng méi gerecht Gesellschaft opzebauen. Mir däerfen eis net mat Grimmele wéi engem zousätzleche Feierdag zefridde ginn, mee eng tatsächlech Upassung un d'Produktivitéitssteigerung vun deene leschte Jorzéngten erkämpfen. Mir mussen dëse Kampf fir eng besser Gesellschaft all zesumme féieren, den 8 Mäerz